Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha professor wa mehemehe harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene na mũno nĩ tũrakena niĩ na nyũmba yakwa nĩ kuona ũrĩa mũragĩthiĩ na mbere mũgĩ subscribe te channel inĩ ĩno na mũno mũno gũtiga mawoni manyu harĩa ha comment ona ũhoro ũcio wa kũ like na gũ share nĩ tũrauga nĩ ngatho ngatho ngatho mũno. Ũhoro mũnene ũrĩa tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mũini wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ na mũno gĩtaro-inĩ kĩa Mt. Kenya. Ũyũ ngwĩraga nĩ ũhoro mũnene, ĩĩ nĩ mweri ũrĩ kĩmakia mũndũ ũyũ nĩ ombĩtwo, na nĩ ngwĩraga nĩgetha ũhoro ũcio ndũgakũingĩre ngoro, nĩ mũtumia wa njogu etagwo Mary Lincoln wa Kururĩra hau. Sunday hĩtũku ya mweri igĩrĩ nĩ arĩ na igongona inene kũrĩa mwena wa Rũirũ, harĩa Rũirũ Stadium kũrĩa akoragwo agĩkũngũĩra Get This. 10 years ĩrĩa akoretwo e mĩnĩstrĩ-inĩ ya kũina nyĩmbo cia kũgoca. Mũndũ ũgwĩtwo Mary Linko nĩakorirwo ena igongona igemu mũno mũno makĩria kũrĩa nginya mũndũ ũgwĩtwo speaker Justin Mũturi ũyũ nĩ wa National Assembly nĩakoretwo agĩkinyia na aini kĩhĩri nĩmarĩ kuo na ahũri a biacara. Ũhoro ona ndũkĩrĩ hau, thutha wa igongona mũndũ ũgwĩtwo Mary Linko nĩũndũ wa kũhotwo nĩ wendo na ti wa mũndũ ũngĩ nĩ wa mũthuri wake ti Njogu nĩa... akorirwo agĩtindĩkwo nĩ mawĩigwi nginya agĩthiĩ harĩa rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook harĩa akorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩihũrĩtwo nĩ wendo wa mũthuri wake ti Njogu. Nĩ ngũthoma thikĩrĩria haha. This man agĩkĩra emoji hau cia ngoro wendo nĩ gũkiuga nĩ mũihũru wa kũihũra ndi. Handsome and smart be. Ngai ndathimĩra mwana ũyũ ũyũ waku. Tũra mũno nguonage. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mirilinko na kĩgeria kuonania ũrĩa araigua aihũrĩtwo nĩ wendo wa mũthuri wake ti Njogu wa Njoroge na Nyawĩra. Ithuĩ nĩ twendaga kuona mũingĩ ũkuga atĩa harĩa ha comment, na twaingĩra hau nĩ twakorire andũ aingĩ mũno mũno makĩria, na twakinya ho rĩ twatũngirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndũra wa Rũingĩ. Rũingĩ augire ũũ, thikĩrĩria nĩ ngũthoma. Acokerere mũka wake wa mbere. Mũndũ ũgwĩtwo wa Rũingĩ nĩ ara ena macakaya na mathirĩ. mũndũ ũgwĩtwo Njogu gũtiga mũtumia wake wa mbere wa mbũri agoka kwĩ Mary Lincoln. Andũ nĩ makorirwo makĩmũcokeria, mũndũ ũgwĩtwo Captain akiugire atĩrĩrĩ, we ũcio wĩ nake nĩwe waku wa mbere, na akĩmũrumuga maitho akĩmwĩta baga. Mũndũ ũgwĩtwo eh, Mbagi Kamau akiugire atĩrĩrĩ, haya kama haiwak ni kusonga mbere eh, kama injiri let them be. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo oh, wa Kamau. Mm, mũndũ gwĩtwo mũini wĩ gatũ mũigai wa njoroge nake ndatigirwo na thutha agĩũkire hau ndiũĩ nĩkĩ arake defend mũndũ gwĩtwo njogu wa njoroge ũguo no ngĩiguaga nĩ arata nĩ andũ marutanĩte kũnene akiugire ũũ "E, kaĩ mũka ũcio wa mbere akũhoyaga irio thikĩrĩria haha a nĩ ngũcokera haha hena ki "E, kaĩ mũka ũcio wa mbere akũhoyaga irio ũguo nĩ mũguo mũndũ gwĩtwo mũigai wa njoroge akorirwo akĩũria mũndũ ũgwĩtwo Ndũra. Nake mũndũ ũgwĩtwo Wambũi nĩakorirwo akĩingĩra hau nake akĩũria atĩrĩrĩ, thiĩ woe mũka ũcio, andũ gũkũ matirĩ handabu ma. Akiugire, okorwo nĩũrakĩiguĩra mũtumia ũcio wa njogu wa mbere tha-rĩ, ũgĩthiĩ ũkĩmuoe. Umm ndũgatigĩirwo. Niĩ ndikuongerera kana ndute. Mũndũ ũgwĩtwo Taps nake nĩaingĩrire hau na. kiugo nĩ ngũthoma, na kamenya igũrũ wĩ na kĩrumi tondũ kĩrĩkanĩro kiugaga magatigithanio nĩ gĩkuũ, no we nĩwe wamatigithanirie. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tabbs akiuga atĩrĩrĩ, Mary Lincoln hatirĩ kĩrathimo ũngĩona, kĩrĩa ũkuona nĩ gũcakaya mũno mũno makĩria mũtũrĩre-inĩ nĩ ũndũ wa gũtigithania andũ erĩ makĩendanĩte, na ndikĩũĩ we opinion yaku ĩkĩhana atĩa. Mũndũ ũgwĩtwo Tamara nake akĩndĩkire ndũmĩrĩri nene. akiuga atĩrĩrĩ, na nĩguo ũkoragwo wĩ mũthaka ma ya Ngai, wonire o ũyũ akũhikie? Mũthuri wene, hata hamu much, rudisha bwana ya wenyewe, alafu nasikianga aliwacha first wife juu anapatanga eh, tutoto tuko na disability Ngai. Is it true? May the almighty forgive you. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tamara arakiuga, na nĩguo Mary Lincoln akĩrĩ mũthaka akĩonire njogu mm, na atĩ anga njogu agĩtiganĩra na mũtumia wake wa mbere nĩ ũndũ wa ciana gũgĩkorwo hau ndigũ ciĩ mũno tondũ ũhoro ũcio ndũkĩkĩrĩtwo mũkonde. Mũndũ ũgwetwo kama nĩ wewe nake akĩandĩkire ndũmĩrĩri akiuga atĩrĩrĩ, we mwene nyaga ona ici ndeto no ũrona na nowe waugire atĩ ũrĩa ũgatigithania erĩ mendaine ta niĩ na nyũmba yakwa no ihiga rĩa gĩthĩi ngingo na ningĩ ũkiuga atĩ aici, ngui na andũ aya angĩ na magakĩhingĩrĩrio nja can't congratulate a home wrecker ũcio nĩ eka mawebe arakiuga ndangĩkorwo akĩendithĩria mũndũ gwĩtwo Mary Lincoln wega tondũ nĩ mũndũ wa mũici kana nĩ mũici wa thuri ene mũndũ gwĩtwo Wachira akiugire atĩrĩrĩ so hata mimi niko handsome ni pesa sinanga ĩĩ mũndũ gwĩtwo Jackson hau nĩ wanyita tuothe ona wereke ngwĩre ũthakarĩte ũkarora na hamwe Kĩndũ ũtarĩ no mbeca. Gĩa mbeca wone ũndũ ũrĩa mũhĩrĩga ũyũ ũkũhũranĩra gwaku. Mũndũ ũgwĩtwo Wachira. Na mũndũ ũgwĩtwo Virginia Nyambura nĩ akĩmwĩrĩre atĩrĩrĩ, tafuta pesa baba wone mũndũ ena mbia. Nĩ onanagio na ũgetwo nginya tũmarĩtwa twega atĩ handsome, sijui napenda macho yako na maũndũ mangĩ ta macio. Mũndũ ũgwĩtwo Kanjuri nake akiugire atĩrĩrĩ, hapa hakuna cha handsome, pesa ndio handsome hapa. Na hau niĩ nda agree ire a hundred percent. Gũtirĩ kĩndũ ta handsome hau. nĩ mbeca. Hĩhĩ, nĩ mbeca thaka hau. Wangeci wa Kariũki, ũyũ nĩ mũruna mũnene wa Mary Lincoln nĩokire akiuga atĩrĩrĩ, You are both awesome people, Ngai aromũrathimaga ona mũno. Nake mũndũ ũgwĩtwo Mary Lincoln akĩmũcokeria akiuga, Thank sweetie wetu. Mũndũ ũgwĩtwo Anne Lawrence no athiĩ na mbere kwendithĩria mũndũ ũgwĩtwo Mary Lincoln wega kĩhiko-inĩ gĩake mena njogu. Na aini aingĩ arĩa makĩrĩ kũu ta Joyce Irongo, the boss lady, nĩakĩandũkire ndũmĩrĩri yake. kĩrĩ njega mũno mũno hau akiuga I'm so happy for you sweetie sister Ngai amũtũrie inyuerĩ ona niĩ nĩndongerera wĩtĩkio anake arakiuga noe kuonana na mbamba mm, akorwo agĩkĩthondekerwo maũndũ mũndũ gwĩtwo biurĩte gabugia arakiuga atĩrĩrĩ mnatoanga courage wapia kuimba

Mm, tiga gwĩta njogu mũbaba njogu nĩ mwanake nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire tũgĩcemania video-inĩ ĩyo ĩngĩ nĩ njĩtagwo profesa wa mehemehe nĩ ngatho